ई कोनो सामान्य गाम नहि छै। ई छै मिथिला के हृदय मे बसल उत्तरा। एहि पावन भूमि पर राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ रचलखिन जतय पिता के अपमान सँ पीड़ित माता सती स्वयं के यज्ञ के अग्नि मे समर्पित कऽ देलखिन। ई ओ धरती छै जतय सती के वियोग मे महादेव प्रलयकारी तांडव केने छला आ जतऽ से इक्यावन शक्ति पीठ के अमर यात्रा के शुरुआत भेल छल लेकिन बात एतबे पर खत्म नहीं होइ छै द्वापर युग में पांडव सब अहिठाम अज्ञातवास में रहला आरो कलयुग में राजा परीक्षित के जे श्राप लागल छल ओहि श्राप से मुक्ति सेहो अहि पावन भूमि पर भेल छल एहन युग युगांतक इतिहास धारण केने दक्षिणेश्वर नाथ महादेव के ई पावन स्थल आइयो गुमनामी के अन्हार में दबल छै अब प्रश्न उठे छै आखिर एतेक पवित्र धरती आइधर उपेक्षित कियक एही दबल अनकहल अनसुलझल रहस्य के खोज में नितेश पहुंच गेल छथि गाम उत्तरा

लेकिन बिहार सरकार के द्वारा एमे हाँ। प्रा, प्राथमिक विद्यालय बन गेले अच्छा तत्काल अभी मंदिर में प्रांगण में बहुत सारा जमीन से हाँ। जेकरा अखन एठाम के स्थानीय लोग यूज अपना अपना हिसाब से कर रहल छै लेकिन एठाम लेकिन कोई सब मंदिर के नाम हाँ, पर लेकिन जमीन। सरकार के द्वारा कोई पैकेज नहीं आयल छै अखन तक जे भी कहने छै एठाम के ग्रामीण ही कहने छै आर जे श्रद्धालु छथिन जे से। श्रद्धालु के जे छथिन वह किस किस के केने लिए था छथिन। यहाँ तऽ अपने सबटा मंदिर के बारे में यहाँ संक्षेप में बतेली आरो बतेबे अ, पहले इनका सबके घुमा दी जी जी अ, बिल्कुल। मंदिर पूरा देखो अपने सब एंट्री क अ, गेल छी एठमन आ ई वाला जे जगह छै से देखियो ई ओ राजा दक्ष के प्रतिमा महादेव अ, हुनकर एकटा आइडल बनाल गेल छै देखा के लेल ई पूरा मंदिर पर- परिसर भेल आगा जहन बढ़बे तो आगा पोखर छे पोखर के सेहो अपन एगो कहानी छै एक कार की छै जे कमल के फूल सेहो एठमन जी जी बराबर पायल जाय छै बिल्कुल अ, उपलब्ध रहै छै बिल्कुल लक्ष्मी जी के खास चीज श्री के फिर अ, अब अब पोखर देखाब आरो एकटा चीज जेना ई सब छै तऽ बीच बीच में सौंदर्यीकरण जे होइत रहै छै अ, बिल्कुल जे भेलै आ किछु हाल फिलहाल में कि अहिना छै बहुत दिन से अहिना छै पड़ल मतलब सरकार के तरफ से तो कोई पैकेज अखन तक नहीं आयल है हाँ जे भी आयल है जे वह यहाँ के जे भी श्रद्धालु छे भक्त छे हाँ। वह किस किस अपना अनुदान द द के ई मंदिर के आई हाँ। यहाँ तक पहुँचेले था लेकिन हमरा हिसाब से हमरा आइ तक ई तो नहीं जानकारी है जानकारी भेल है जे सरकार के द्वारा कोनो पैकेज आयल है और ओहि चीज के हम सब या मंदिर के कोई भी पंडा या यहाँ के श्रद्धालु केओ भी ओहि चीज के लाभ नहीं उठे लेते हैं हाँ यानी कि साफ में बता दिया सरकार के तरफ से कोई पैकेज कोई एग्जाम चीज नहीं ना, आया लाभ खाली एते के लोग थोड़ी ना उठते अब अहाँ के एतऽ अ, कोनो के सौंदर्यीकरण भेलै तऽ पर्यटन के बहुत बड़का माध्यम छै जी जी बिल्कुल बहुत बड़का माध्यम छै कतेक बिल्कुल। बड़का स्टोरी छै जे राजा दक्ष के जे ज- यज्ञ भेल रहन बिल्कुल। आरो जेना जेना स्टोरी देखबै अहाँके पूरा चीज पता चलत राजा दक्ष के जे स्टोरी मतलब यज्ञ भेल रहन महादेव के नहीं बजेलखिन आ सती जे तमसा गेलखिन सही ठमन तमसेलखिन आ जे वो अपना आप के जे आत्मदाह केलखिन ना सेहो अहाँ के अही ठमन अही जगह पर लेकिन ये छे से दुखद ई है जे विलुप्ति कागार पर छे तहन कहबे जे एतऽ रोजगार नहीं छे एतऽ ई नहीं छे केना रहते टूरिज्म एक बहुत बड़का रोजगार के सेहो

अहाँके छतरपुर मध्य प्रदेश बिल्कुल तो ओता बागेश्वर धाम के जे सरकार छै ती धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र वही कृष्ण गांव में शास्त्री यहाँ जी। के वो गांव अपनो सबसे बहुत बेसी विकसित नहीं छै एहि गांव से कमे डेवलप छै गांव के बिल्कुल। लेकिन वही गांव में अहाँके की छै तो घर घर में रहऽ के व्यवस्था छै जे जाइ छथिन एकटा मैट्रेस दऽ देले दू तीन सौ का फेर ओ मैट्रेस के लगले आ खाना पीना सब उहे केलखिन तो रोजगार बढ़ले घर बिल्कुल, बैसल आ बिल्कुल। बहुत आस्था से लोग करबै छै जी इएह सब अ, चीज छै तऽ एहिमे कतेक जमीन हेतै अ, अप- आ- एहि साइड घुमै छै अपने सब ओतबे ओहि साइड जा सकै छी कि बिल्कुल जा कि- सकै कि छी बाहर से बाउंड्री के जाएब? बाहर से जा सकै छी कोन काज से चलब ओहि साइड से एहि साइड से भी जा सकै छी एहि साइड से जा सकै छी मंदिर के प्रांगण के बाद बहुत

आ फिर बात करबे ने तक स्थानीय पुजारी छथिन हुनका सबसँ जे अहाँके विस्तार हम एहि लऽ कऽ नहि पूरा एखने विस्तार बता रहल छी जे हुनका जुबानी जहन अहाँ सुनबै तऽ ओ सब ओ रहलखिन हुनकर पूर्वज रहलनि तो बेसी रिलेट कऽ पायब अहाँ सब सतयुग के बाबा तक से सोना छथिन हँ, ओहि समयमे राजा दक्ष प्रजापति जे महादेवके ससुर छलखिन ओ जे है से एकटा यज्ञके आयोजन केलथि हम्म। राजा दक्षके पहिलहि से महादेव से ईर्षा द्वेष छलै किएक तऽ महादेव जी से माने चाहथिन नहि जे हम सतीके विवाह पार महादेव जी से करी कि तऽ ई भिकमंगा छथि नंगा छथि साफ टपटेने रहै छथि जैसे ही हिनका पासमे कोनो ज्ञान नहि छनि ताहि दुआरे सती अपना मन से विवाह केलखिन शिवजी से शारदा दक्ष प्रजापति यज्ञ के आयोजन केलखिन सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह जतेक देवता छै सबके निमंत्रण भेजल लेकिन महादेव के नहि भेजल। महादेव जी के निमंत्रण नहीं भेजल महादेव पार्वती जब कैलाश पर विद्यमान रहे थे, देवता के विमान सब जैसे राजा दक्ष के ओहिठाम सब पहुंचे हम्म। पार्वती जी पूछलखिन महादेव जी से आई बड़ा विमान सब चल रहा छै की बात छै हाँ। कहलकै अहाँके नहीं मालूम तऽ नहीं मालूम हमरा कहलकै जे अहाँके पिताजी यज्ञ के आयोजन अहाँ नहि जायब तऽ हमरा तऽ निमन्त्रण नहि मिलत हम केना जायब तऽ नहि अहाँ नहि जायब तऽ हम तऽ जायब कि तऽ पिताके घर बिना बुलायलो जाइ से जायके चाही महादेवी कहलखिन बिना बुलायलो जायके तऽ चाही लेकिन जाहिठाम अपमानके आ- आशंका हुए ओहि जगह पर नहि जायके चाही अहाँके बात हम मानै छी कि पिताके घर बिना बोलायलो जायके चाही जब लेकिन जब बुझै छी जे ओहिठाम जा कऽ हमरा अपमान हैत ताहि जगह पर नहि जायके चाही ताहि लऽ कऽ हम कहब अहाँ जे अहाँ ओहि जगह पर नहि जाउ लेकिन पार्वती जी बात सती नहि बुझलखिन ओहिठाम क्रोध मे आबि कऽ तऽ ओहिठाम तक पहुँचलखिन एहि भूमि पर एहिठाम यज्ञ के आयोजन रहे एहिठाम पहुँचलखिन तऽ वीर भद्र के अपना साथ लगा देलखिन अहाँके सती के महादेव जी अच्छा। तऽ हिनकर सुरक्षा के लेल हम्म। वीरभद्र के साथ लगा देलखिन ओहिठाम गेला के बाद सती आके केओ हिनका नहि टोकलखिन बहिन वगैरह चौबीस टा बहिन हुनका छनि हम्म। चौबीसो बहिन में से कोई हिनका नहीं टोकलखिन दक्ष जग में बैठल रहे तो ओहन हिनका टोकलखिन हम्म। सिर्फ माय जे है से हुनका गला मिला एलै माय से गला मिलल कि माय के प्रणाम केलखिन तकर बाद जब देखे छथिन यज्ञशाला में सब देवता के भाग देल गेल लेकिन हाँ। महादेव के भाग नहीं कही हाँ नहीं तब जे से हिनका बड़ा तकलीफ है जे आइ यदि अही प्रजापति भऽ कऽ महादेव के भाग काटि देलियै कल कलयुग में महादेव के पूजा भाग के देते तो बहुत तकलीफ भेल आब जे से महादेव जी कहल बात नहीं मानने रहथिन ओ हम्म। ताहि लऽ कऽ जे से क्रोध में आबि कऽ आबि कऽ आवेश में सती भऽ गेलखिन ओहि हवन कुण्डमे चेतावनी देलखिन दत्तके जे आब जाइ एहि हवन कुण्डमे हम जाइ प्राण प्रतिष्ठा ई जब भऽ गेल तकर बाद वीरभद्र जे छै बहुत उत्पाद शुरू केलखिन ओहिठाम वीरभद्र हम्म। उत्पाद शुरू केलाके बादमे फेर शिवजीके खबर भेलै सब कहानी एहिठाम हँ सब एहिठामके छै तब शंकर भगवानके खबर भेलै ई ओहिठाम तऽ पहुँचलखिन वीरभद्रके जे ओहिठाम भगा देलकै यऽ वीरभद्र उपद्रव बहुत केलखिन लेकिन ओहिठाम से जाइ छै आओर देवताके गण सब जे रहै से हिनका भगा देलखिन हँ तऽ महादेव जी अपने पहुँचलखिन पहुँचलाके बादमे जाइ छै राजा दक्षके मस्तकके त्रिशूल लऽ कऽ काटि देलखिन काटि कऽ ओहि हवन कुण्डमे धऽ देलखिन

आ माय के माथा ओहि तरफ बच्चा के माथा एहि तरफ माने पीठ कऽ के सुतल होते हम्म। तेकर मस्तक काट के लाओ तऽ हिनका हम जीवित कऽ देबै दक्ष के। दक्ष के तब जे है से वह जब घूमैत घूमैत देखलखिन तऽ एकटा अहाँके बकरी के बच्चा हम्म। अहाँके बकरी रहे ओहि तरफ सुतल बच्चा रहे एहि तरफ सुतल ताहि लऽ कऽ अखनियो नियम छै जे माय के बच्चा के पीठ कऽ के नहि सुतल हाँ छै अखनियो नियम छै। हाँ

हाँ बस अही पर हम आबे वाला छनु है एहि अहू आ अहू से बतियाब हाँ एहि नगर के नाम से उतरा हम्म। आबि जाओ सतयुग से आब द्वापर में हम्म, उतरा के रहथिन उतरा नाम के न पड़ले तब राजा विराट के नाम एकटा लड़का रहन उत्तर एकटा लड़की रहन उत्तरा हम्म। राजा द- विराट उत्तरा जिनका अभिमन्यु से बियाह भेलै हाँ हाँ तब जब पाण्डव अहाँके एक साल अज्ञातवासमे रहथिन तऽ राजा विराटेके ओहिठाम अज्ञातवास बितेलखिन ओ भीम जे है से रसोइया काम करथिन जैसे युधिष्ठिर महाराज जे है से ओकर राजा विराटके बन संगमे सहयोगी बनि गेलखिन जैसे अर्जुन जे है से उत्तराके पढ़बथिन नृत्य कला सिखबथिन आ नकुल सहदेव जे है से गौशालामे काम करथिन रूप बदलि कऽ सब पाँचो भाय पांडव तेरह वर्ष अज्ञातवास एहिठाम बितेलखिन तेरह वर्ष अज्ञात का आ इहो नहि छै कतौ अहाँ के लोग बता रहल छै जहन पढ़थिन तहन तऽ बुझेबे करते हाँ। लेकिन हिनका से अहाँ से सुनियो किताब उल्टा के भ सके छै समय नहि हुए हाँ। तऽ सुनू बारह साल के हिनका देल दुर्योधन के कहब रहे जे बारह बात के वनवास बारह साल अहाँ वनवास में जाओ आ ताहिके बाद एक साल अज्ञातवास में जाओ जेकि हमरा पता नहि लागि सकै जे अहाँ कतऽ छी आ से जँ पता लागि जायत हमरा अहाँ कतऽ छी अहाँके फेर बारह वर्ष वनवास जाय पड़त तब वह एक वर्ष का ज्ञात बात जे केओ हमरा चिन्ह नहि सके ओहिठाम जाइ छै राजा विराटके ओहिठाम बितेलखिन हँ हम्म, बितेलाके बादमे तब जे है से ओहि टाइममे दुर्योधनके मनमे आशंका भेलै हम्म, जे राजा विराटके कोनो ने कोनो कनेक्शन पांडवसँ है अच्छा तर जाइ छै दुर्योधन ओहिमे भीष्म पितामह रहथिन कर्ण रहै द्रोणाचार्य रहथिन सब जे छै चढ़ाइ राजा विराट पर चढ़ाई कर देलखिन हम्म, युद्ध के लेल ओहि टाइम में राजा विराट जे है से भयभीत भऽ गेलखिन हम्म, कि तऽ ई तऽ हस्तापुर के बहुत प्रसिद्ध सेना रहे तऽ अर्जुन तऽ रहथिन अथी रूप में अहाँके जकरा हिजरा कहै छी हम अहाँ ताहि रूप में रहथिन ओ अलग कहानी छी ओ अहाँके अप्सरा श्राप देने रहे हाँ, हाँ, अपना हाँ किछु दिन के लिए ओ हुनका फायदा भेलै बल्कि हाँ, हाँ। हुनकर वरदान के काम कल तब ओ न- मानि के हिस्सा बनि कऽ किन्नर बनि कऽ उतरा के जाइ छै नृत्य सिखबथिन अच्छा हाँ, नृत्य सिखबथिन हाँ, सिख- आता हो, कभी सुन। नृत्य सिखबथिन हम्म। तब जब राजा विराट देखलखिन जे आब जे छै हमर राज हड़ैप लेल जायत तब अर्जुन के जाइ से कहलखिन जे राजा विराट के लड़का के उत्तर के जे अहाँ तैयारी हो हम चलै छी राजा बि- उत्तर के जाय से बैठलखिन आगू में पीछा में रथ पर आगा अर्जुन बैठलखिन ओहिठाम से आके पहुंचलखिन जाहि टाइम में वनवास तेरह वास के अज्ञात वास में गेल रहती सब हाँ, ओहि टाइम में हिनकर अस्त्र शस्त्र जते छलनि हम्म, अर्जुन के गांडी भीम के गदा ई सब नहीं रहे। ई सब भाला सबके एकटा पोटली में बांधि कऽ एकटा सिम्मर के गाछ छलै बहुत विशाल हम्म, ओहि सिम्मर के गाछ के ऊपर राखि देने रहै। ई सब चीज अहाँ के महाभारत सीरियलो में नहीं महाभारत देखात हाँ, महाभारत। ई सब चीज ई सब बता रहल छै ई सब अ, तथ्य के आधार पर बता हाँ। रहल छै तऽ ओ ओहिठाम जा रहतै उत्तरके रथ रोकबेलखिन कहलखिन जे ओहि- अहाँके जतेक अस्त्र शस्त्र है ई कोनो कामके नहि है हसनापुरके सेनाके सामनेमे ई खेलौना है ई कोनो कामके नहि है ताहि लऽ कऽ आ तब की है कहलकै अहाँ ई गाछपर चढ़ू उत्तरके चढ़ा देलखिन ओहि गाछपर कहलखिन ओहिठाम से जे पोटली बान्हल छै ओ अहाँ उतारू उतारि कऽ लेले ने भीमके गदा ओहिठाम अर्जुनके गांडी ओहिठाम के युधिष्ठिरके भाला ओहिठाम सब ओहिमे से अपन गांडी उठेलखिन अर्जुन हम्म। गांडी उठा कऽ तकर बाद जे है से उत्तर के रथ के छोड़ देलखिन ओहिठाम अपना रथ के आवाहन केलखिन अपना रथ के आवाहन केलखिन आ जब अर्जुन चलल रहथिन ओहिठाम से युद्ध के लेल ओहिठाम तऽ उत्तरा हिनका कहने रहनि जे सुनै छी जे हसनापुर के राजकुमार सबके वस्त्र बहुत बढ़िया सुंदर होइ छै से तऽ जब अहाँ विजय प्राप्त कऽ के आयब तऽ हुनकर वस्त्र हमरा गुड़िया के खेलऽ के लेल हुनकर वस्त्र अहाँ उतारि अच्छा तऽ ई तऽ उत्तर तऽ बहुत बहादुरी कऽ कऽ ओहिठाम से पहुँचलै लेकिन जब हस्तिनापुरके सेना देखलखिन करोड़ो करोड़के सेना ओहि बीचमे भीष्म पितामह बान्ह लेने द्रोणाचार्य बान्ह लेने कृपाचार्य बान्ह लेने जैसे नकुल से तू जाइ आ द्रो- द्रोणाचार्य कर्ण जाइ बान्ह लेने ई देखिए के हिनकर हिम्मत हारि भेल गेलै। हारि गेल ई ओहिठाम से रथ पर से उतरि कऽ भगलखिन भगलखिन तऽ अडू जाके हिनका भरि पात पकड़लखिन नहि युद्ध तऽ करही पड़त हम्म। से आब एकटा काज करू हम आगू बैठ बैठ अहाँ आगू बैठू अहाँ रथ चलाउ हम जाइ छी युद्ध करब हम्म। अहाँ नहि चलब तऽ हम युद्ध करब हम्म। बुझलखिन ओहिठाम महाभयंकर युद्ध भेलैए लास्टमे जाइ छै बेहोशी करऽके जे बाण होइ छै से बाण मारि देलखिन अहाँके, मूर्छित करऽके तऽ जतेक अहाँके सेना रहै छै सब किस पितामे मूर्छित अच्छा बीज पितामह गंगा के पुत्र रहथिन हाँ हाँ लेकिन आरो अपन इच्छा के अनुसार मृत्यु के हाँ, समय मृत्यु दान उनका। दे रहे। तो उनका पर कोनो बान असर नहीं कर सके लेकिन वो मूर्छित तत्काल भगलखिन अर्जुन के मान्यता रखा गेल अर्जुन के बहुत मानथिन उ। हम्म, पितामह हाँ तब जब मूर्छित सब भगलखिन हँ, तब कहलखिन उत्तर के उत्तर कहलखिन जे आप अहाँ मूर्छित के क्या छोड़ देली दुश्मन है मार दू सबके हम्म। नहीं क्षत्रियके ई कर्तव्य नहि बेहोशीमे ककरो नहि मारबाक चाही हम्म, ताहि लऽ कऽ आब अहाँ हुनका मारियौ नहि जतेक वस्त्र रहै हिनकर अहाँ उतारि लिअ उतारि लेलाके बाद सभ जाकऽ जे होइ छै वस्त्र हिनकर सभके उतारि उतारि लेलखिन हँ ओहिठाम लऽ कऽ तब पहुँचलखिन राजा विराटके ओहिठाम राजा विराटके ओहिठाम पहुँचलखिन राजा विराटके कहलखिन देखू अहाँ ई नहि कहबै जे ई युद्ध ई कयलथि अर्जुनके तब तब बात नहि कहल लेकिन अर्जुन कहि देलखिन ओहिठाम हँ। उत्तरके जे हम पाँचो भाई पांडव छी जे के तऽ हिनका तऽ विश्वास नहि भेलै उत्तर के जे एहन शक्तिशाली पुरुष जे हस्तिनापुर के आ सेना वनवासी के रूप में। अकेला युद्ध करनाइ तब कहलखिन अहाँ पूर्ण अपन जे छै परिचय दिअ तब कहलखिन जे हम अर्जुन छी हम जे आ ओ जे अहाँके पिताजी के संग में छथि ओ जे अछि हमर जेठ भाई दु- युधिष्ठिर महाराज छथि अहाँके रसोईया जे छथि ओ भीम छथि हम्म, नकुल सहदेव घोड़ताल में काम करै छथि हम्म। ई सब जे छै से कहलखिन। कहलखिन लेकिन ई बात अहाँ अपने तक राखब पिताजी के जाकर नहीं कहब फिर उतरा से फिर कनेक्ट करू वह बात हाँ। पिताजी के जाकर अहाँ नहीं कहब हाँ। कहलखिन जे नहीं ओहिठाम से एलखिन तोरा जैसे आब ई झूठ हिनका बाजले ने जाए ओहि टाइम में जब ई सब पहुंचलखिन राजा विराट आ युधिष्ठिर महाराज दोनों जो है से चौपस चौपर खेलक ओहिठाम जाकऽ की कहलखिन अर्जुनके बारेमे उत्तर कहि देलखिन जे ई युद्ध हम नहि जीतलियै पिताजी ई युद्ध ई तुष्टि महाराज कहलखिन राजा विराटके बहुत क्रोध आयल जे हमरा बेटाके बड़ाइ नहि कऽ कऽ ई जे है से एकतार किन्नर जे है से महा- हस्तिनापुरके सेना से युद्ध कऽ सकैया वह पासा उठा कऽ मारि देलखिन अच्छा युधिष्ठिर महाराज के हम्म। खून गिरे लगले अब युधिष्ठिर महाराज के यदि एक बूंद खून गिर जाए छै पृथ्वी पर तो प्रलय मच जेते पृथ्वी पर कि धर्मराज रहथिन ओ हाँ, धर्मराज धर्मराज रहथिन। एक जो हाँ धर्मराज रहथिन द्रौपदी आके तुरंत बाटी लगा देलकै ओ खून तक नीचा गिर लेकिन ई बात के केओ नहि बुझै छै बुझे नहीं है। बुझे नहीं थे पार्टी लगा देलखिन ई रंजन जाइ छै। तब ओ सब बात द्रौप कहलखिन अहाँके युधिष्ठिर महाराज जे हम युधिष्ठिर छी हम भीम छै तऽ अपन पूरा परिचय देलखिन हम्म, तब राजा विराट कहलखिन जे आब हम जे हमरा से बहुत बड़ा गलती भेल जहाँ पांचों पांडव से हम सेवा करबेली साल भर हम्म, तिलक का हमर अब एक उद्धार तही से भऽ सकैया जे हमरा लड़की से अहाँ शादी- शादी कर ली हम्म, अर्जुन के कहल अर्जुन कहलखिन ई तनी संभव है हमर शिष्या है वो उनका हम नृत्य से विद्या सिखलिए ना सब विद्या से हमर वो पुत्री के बराबर भऽ गेलै तऽ जे है से हुनका से हम विवाह केना कऽ सकै छियै

आ कलयुग में आबि जाओ ओहिमे आब हाँ, वही उतरा के लड़का भेलखिन अहाँके अभी की कहै छी जे परीक्षित। परीक्षित परीक्षित जन्म लेलखिन परीक्षित के टाइम में कलयुग है अच्छा तो परीक्षित के फिर की अ, छिन कहानी पर- नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ। हम्म। परीक्षित जे रहे से एक अब पकड़ सत्यवादी लीजिए, हाँ, बाजू। परीक्षित रहे सत्यवादी रहे हम्म। लेकिन हुनकर जब तक राज रहली तब तक कलयुग के आगमन नहीं भेले आ जब जो ओकर अंत के समय आयल तक कलयुग के आगमन भ गेले ओ कलयुग के कहलखिन कि हमरा तऽ आब आगमन भऽ गेलै यहाँ पृथ्वी पर तऽ हमको तऽ स्थान देना चाहिए ई दुनू में तोड़ ममोड़ भेलै एक सर्प के कांड से एकरा श्रापित कल जाई है कि आपको तक्षक काटने से ही मृत्यु होगा लेकिन एवं प्रकार से इहो श्रापित भऽ गेलै या और एकर जे है कि कलयुग के आगमन जे है से राजा प्रेक्षित के समय से भेलैया तो लेकिन फिर अतः से केना कनेक्ट भेलै फिर त- राजा परीक्षित जब राजा बनले था हाँ। तो वो तो पांडव के वंश रह संतान हाँ, रहथिन हाँ। धर्मात्मा राजा छलखिन वो हाँ, लेकिन कलयुग में तो धर्म चल नहीं सके हाँ। एहिमे तो पाप के वृद्धि छै अहाँ सीधे कनेक्ट करब हाँ, हाँ, पा- पाप के वृद्धि छै हाँ। तऽ राजा परीक्षित शिकार के लेल जंगल में गेले हम्म, जंगल में गेले तऽ देखलखिन एकटा एकदम दुबला पतला गाय जे छै ठाढ़ भेल छै। हम्म। एकदम हड्डी हड्डी निकलल छै ओकर तीन टा पैर टूटल छै एकेटा पैर बाँचल अच्छा आ तीन टा पैर टूटि गेल छै तऽ परीक्षितके बड़ा क्रोध एलै ई अबला गए गायके ई मारयके लेल राक्षस तैयार है कलयुग तऽ राक्षस बेसमे रहत हम्म, तब जे धनुष बान्ताय देलखिन कलयुग के ऊपर कलयुग पर जे प्रणाम करके जा तब गाय जे है से अपन रूप बतेलखिन जे हम जे है से पृथ्वी छी हमर तीन टा पैन माने धर्म के चारि गो रास्ता छलै पहिले हम्म, प्रथम रास्ता छलै तपस्या कयला से धर्म होइ छलै हम्म, तऽ तपस्या करऽ के लेल हजारो हजार वर्ष जाइ छै आदमी पच्चीस हजार वर्ष पचास हजार वर्ष तपस्या करे हम्म, लेकिन आइ काल्हि कलयुग में तऽ पचास वर्ष के उम्रे अवस्थे छै आदमी के तपस्या के पैर तऽ तखने टूटि गेलै हँ। के तपस्या कलयुग में भऽ नहि सकै फेर छै दोसर पैर तपस्या करऽ के लेल तऽ अहाँके उमर नहि छै हम्म। समय नहि छै दोसर होइ छलै यज्ञ हम्म, यज्ञ दोसर पैर भेल यज्ञ एक एक टा जग में अरबो खरबो के खर्चा ओहो करऽ के सामर्थ्य कल युग फेर में किनको तेसर आप बताबै छी ओहो करऽ के सामर्थ्य नहि छै हम्म। दोसरो पैर टूटि गेलै तऽ तेसर पैर छल दान हम्म, दान के द्वारा धर्म होइ छै तऽ दानी ओकरा नाम छै जेकरा ओहिठाम जातक पहुँचल आ जेहे वस्तु मंगलक सेहे सेहे जरूर। बलू जरूर ओकरा यदि मिले मना नहि केलक। हाँ तब ओकर नाम भेलै दानी दान। तऽ ओहो दानी कलयुग में भेनाइ असंभव ताहि लऽ कऽ तीन टा पैर हमर टूटि गेल

राजा परीक्षित कहलकै जे नहि तेरा तब एकरे मारि देबै हम हम्म। कल जो हुनकर पैर पकड़ि लेलकै हँ देखू सतयुग अपन समय बिता गेला तो तेरे- तहन फेर ऐसे की कहानी जुड़ अहाँ गया? सब जोड़ी बतबै छी हाँ। सतयुग अपन समय बिता के गेला हम्म। द्वापर अपन समय बिता के गेला त्रेता अपन समय बिता के गेला अब हमर समय आयल है। हम्म, कलियुग। तऽ हँ कल युग तऽ ओहिमे तऽ हमरो से समय बिताबऽ के है। हम्म। तिलक हमरा अहाँ रहऽ दिअ कहलखिन नहि कलयुगमे तऽ बहुत अवगुण छै हम अहाँके रहऽ नहि देब अहाँके नाश कऽ देब कहलखिन नहि हमर समय जे बारे तऽ अहाँ विधिके विधानके नहि तोड़ि सकै छी ब्रह्माके जे विधान छै हुनकर नहि तोड़ि सकै छी तऽ अहाँ हमरा जहाँ जहाँ कहब तहीं तहीं हम रहब कहलखिन राजा परीक्षित ठीक छै जाहिठाम शराब बिक्री होइत होय हम्म। ओहिठाम अहाँ जाके रहू अच्छा जाहिठाम जुआ खेलल जाइत होय ओहिठाम अहाँके रहू हम्म। जाहिठाम अनिति होइत होय ओहिठाम जाके अहाँ रहू कहलखिन भाई सब जगह तऽ हमरा तेने देलियै अहाँ नीचे नीच जगह देख कऽ एकोटा कम से कम नीक जगह दिअ तऽ कोन रहै नीक जगह ओ? आ बतेलखिन ने कहलखिन एकोटा कम से कम नीक जगह दिअ कहलकै ठीक जाउ सोनामे अहाँके बास अच्छा तखने कहलकै सोनामे बास अहाँके तहन परिचित मकुट रहनि सोनाके हाँ कहू कहू मकुट रहै सोनाके तुरत कलजुग जे छै माथा पर चढ़ि गेलै हम्म, जखने कलजुग माथा पर चढ़ि गेलनि हिनकर बुद्धि भ्रष्ट भऽ गेल हम्म, ओहिठाम से अयलनि हिनका प्यास लागल रहनि बहुत रास्ता अच्छा एकटा मु- मुनि रहथि हुनकर नाम अखन स्मरण नहि अबैया ठीक छै ओ तपस्या मे लीन रहथि हाँ, तपस्या मे लीन रहथि तऽ कई साल से पचासो सौ सौ वर्ष तपस्या में लीन रहे जाकर कहलखिन एहिठाम पानी पियब हिनका उठेलखिन महात्मा जी उठिए हमरा बहुत भूख लागल है प्यास लागल है हम पानी पियब लेकिन ओ तऽ एकदम बेसुध रहे तपस्या में लीन दू बेर तीन बेर चारि बेर पाँच बेर कहलखिन ओ नहि जगलखिन बहुत क्रोध आ गेलै तऽ उएह परीक्षितके जाइ छै जब श्राप देलकै ओ मुनि श्राप देलाके बादमे परीक्षित तक्षक सब जाइ छै परीक्षितके कटलकै ने हँ आ ओहिठाम जाइ छै तब परीक्षित ओहि टाइम के जाइ छै बाबाके पूजा केलखिन राजा परीक्षित हँ पाप मुक्त तऽ इहो भऽ गेलै आब अपने सब जे छै से अपने सब हँ भगवान के दर्शन करबनि महादेव के